Reit Tom, dyma ni, diwedd y daith wedi dod, tair wythnos wedi mynd yn sydyn iawn, a dwi'n falch bod chdi wedi rhoi gwahoddiad i mi ddod yn ôl eto, mae hynny'n deud lot wrth, wrthau. Sut ti'n teimlo bod y, yr wythnosau cyntaf wedi mynd? Dwi wedi mwynhau nhw'n fawr.
Um, wrth i'r wythnosau fydd yn ei blaen, dwi'n teimlo'n fwy hyderus yn gwneud y sesiynau. Dwi wedi mwynhau'r... Mae yna amrywiaeth ac ystod eang o weithgareddau gwahanol o fewn y cynllun, a dwi wedi wir mwynhau arbrofi efo cardiau gwahanol a trio selio y sesiynau efo gymaint o amrywiaeth â phosib. Na, dwi 'di mwynhau. O, da iawn. Wel, be' ti'n ddeud wrtha i felly, bo' chdi wedi bod yn arbrofi dy hun yn y cyfnoda dwi ddim wedi bod yma? Do, dwi 'di ceisio ymgyfarwyddo efo cynnwys y ffeil, efo'r bwriad fysa ni'n hoffi i mabwysiadu o drwy gydor yr ysgol yn y pen draw, a dwi 'di bod yn ceisio gwneud sesiynau efo dosbarth fy hun, a ma'r plant wedi mwynhau, ma' nhw 'di, mae'n rwbeth newydd wrth gwrs iddyn nhw, ond 'dan ni 'di cael ymateb cadarnhaol, mae diddordeb nhw 'di 'di bod yn ardderchog chwarae teg. Pa agweddau o'r ffeil fasa ti yn canolbwyntio arnyn nhw heddiw? Wel, mae gen i um, yr cardiau yn fan hyn. Be dwi wedi trio gwneud ydy selio sesiwn heddiw ar un o bob lliw o bethau. Oh, yeah. Felly mae gen i, um, fyddai'n cyflwyno gynta'r sgil symud, a da ni'n mynd i wneud llamu heddiw. A wedyn, da ni'n mynd i wneud O ran y rhan canol y sesiwn fydd yr rheoli corff ac fydden ni'n dod a'r gwaith cryfder i fewn yn fan hyn, felly 'da ni'n cydbwyso'r un droed yn fan'na. A wedyn yn ola, yr y sgil trafod a thrin wedyn ydi driblo efo'r traed heddiw. A ma' gynna i nodiade fel cynllun yn fan hyn. Wel, diolch yn fawr. Falch i weld bod chdi wedi mynd i drafferth a wedi paratoi. Ond mae yna, mae wedi bod yn gymorth i mi fedru cael nodiadau i lawr hefyd, oherwydd bod o'n rhywbeth newydd i mi hefyd. Mae cael rhoi syniadau lawr ar bapur a mynd drwyddo fo cam wrth gam wedi bod yn gymorth i fi hefyd. Lle. Na, mae hynna'n help a dwi'n wilcio wneud yr un peth a wedyn dwi'n gweld yn fan hyn mae yna drefn a ti wedi gosod nhw fel ti wedi wneud yn, yn fama. Dwi'n licio'r syniad yma lle allan o sesiwn un Bod chdi wedi dewis un cardyn o bob agwedd a canolbwyntio, felly'r rhain ydy dy ddeilliannau dysgu disgwyliedig chdi hefyd felly? Ie, mewn ffordd, ie, ie. Dyma yr yym yn meini prawf ni heddiw ydy bod nhw'n gallu cyflawni yr tri penodol, ond mewn cyd-destunau gwahanol 'lly. Felly heddiw 'ma, wyt ti'n fodlon ac yn hapus ac yn gyffyrddus i

Reit, be am i chi amrywio'r cyfeiriad? Newid cyfeiriad. Cadwch o fewn yr ardal gweithio, diolch. A, newid cyflymder, cyflymwch o chydig bach. Defnyddiwch y gwagled. Gwyliwch bod chi'n mynd taro fewn i neb arall. Ac ydych chi'n gallu newid lefel rwan? Cerwch ar lefel gwahanol. Da iawn. Da iawn. A cerwch wisg eich cefn rwan ar lefel gwahanol. Wisg eich cefn. Da iawn, a stop! Seren, stop statue, gwych, gen y si. Da iawn. Be da chi angen gwneud fel stop statues? Da chi'n cofio? Be sy'n rhaid gwneud? Edrych yn y fi, diolch. Be arall da chi'n gorau gwneud? Aros yn? Wel, syth os wyt ti isio, ond aros yn Lloni, da iawn. Be am ni drio eto tro ma, dwi isio chi ddychmygu bo chi ar y Mimosa, ar y ffordd i Batagonia, symudwch fel bo chi ar y Mimosa, ffwrdd a chi. Do, da ni wedi do, do a taith y Mimosa, hanes Patagonia, bob peth a chi lli do. Ew, Gareth, da iawn ti, gwych! Ardderchog. Tro yma, mae storm yn taro'r mimosa rwan, yn symudwch fel bod storm yn ei daro fo. Wrth â chi! O, Evan, stop statue gwych. Sir di yma, Evan. Mae gen i rhywbeth arbennig i roed i ti. Chi wedi gweld hwn o'r blaen, yn do? Da chi'n cofio be mae hwn yn gyfri? Dim curiad y galon, na di, mae'n cyfri rhywbeth arall. Be arall mae'n gyfri, da chi'n cofio? Fitness. Dim cwet, na roi clyw i chi. Cenfed. Uh, Isaac, dweud eto? Da iawn, felly da ni'n mynd i rhoi hwn ar Evan. Evan, fedri di ragfynegu sawl cam ti'n meddwl ni di wneud heddiw? 220. 220! Iawn. Reis, felly, ni di, os gwelwch yn dda, rhoi hwn ymlaen. Be mi ti roi do ar yr elastig yn fanna yna? Un ochr ar y tu fewn ac un ar y tu allan. Sut nathon chi symud yn y sesiwn dwytha? Be oedd yn sgil symud ni? Popio, da iawn. Be nathon chi cyn hynny? Neidio. Neidio. Be da chi'n mynd i wneud rwan ydy neidio neu hopio'n ar dec y mimosa. Ffwrdd â chi. Da iawn, a stop! Gwni atgoffa'n gilydd o top tips hopian. Ydy o'n dwy droed i dwy droed, neu un i dwy, neu dwy i un, be di o? Un i un, da iawn. Be da ni'n mynd i drio cadw'n llonydd hefyd? Y pen yn llonydd, hogan dda, da iawn ti. Ardderchog. Triwch o eto rwan, ond cyflymwch o rwan, ffwrdd â chi, cyflymu o. Da iawn, un i un, da iawn, cadw'r pen yn llonydd. Da iawn ti, Lacey. Stopio'n sydyn, da iawn. Di rhywun yn gallu rhoi ansoddair i mi i ddisgrifio sut fywyd fysa i di bod ar y Mimosa? Sophia? Ych a fi, iawn da, unrhyw ansoddair arall i fi? Yn anodd! Felly, dewch i ni ddod â'r rhein at ei gilydd, ycha fi ag anodd. Symudwch fel bod bywyd ar y Mimosa yn ycha fi ag yn anodd. Da iawn, Deo! Stop! Mae daear yn symud fel hyn, mae o'n mynd i gam o gam. Mae fel bod yr tonnen i daro fo, pawb i symud fel daear, ffwrdd â chi! Peidiwch â bod yn sal ar y buarth! Da iawn! Be am ddod â gêm cystadleuol i fewn iddo fo rwan? Felly... Da ni'n symud o'r mimosa rwan i fywyd gwyllt Mae gennym ni cangarŵ 1, cangarŵ 2, cangarŵ 3, cangarŵ 4. Da chi'n mynd i fod yn flamingos, Del. Ond, flamingos, da chi ond yn gallu symud Ar un droed, trwy hopian, da chi kangaroos yn cael neidio. Da chi'n mynd i gael hanner munud, sawl eiliad ydi hynny? 30? Faint ti'n meddwl nei di ddal? Dau? Faint ti'n meddwl gei di? Deg? Faint gei di? Faint gei di? Cofiwch eich sgôr. Flamingos, ffwrdd â chi. Aros! O'r ôl, kangaroos, go! Kangaroos! Os da chi'n cael eich dal, gewch chi fod yn kangaroo hefyd! Da chi'n kangaroo hefyd! Pwy fydd y flamingo ola? Pwy di'r flamingo ola? Gawn ni weld! Aros o fewn y rhan gweithio, Isaac, diolch! Da chi'n mynd i fod yn kangaroo hefyd! Pwy fydd y flamingo ola? Gawn ni weld! Da iawn! Os da chi'n blino, newid droed a mynd ar y droed arall. Os da chi'n blino, newid droed. Deg eiliad ar ôl. Oes flamingo ar ôl? Mae gennym ni flamingo yn fan hyn, oes? Dal i fynd! Kangaroos, dewch yma. Cofiwch gadw o fewn yr ardal hogiau. Kangaroos, dewch yma. Faint ges di? Faint nes di ddeud ar y dechrau? A be oedd y gwahaniaeth felly? Da iawn, faint ges di? Dau. A beth sydd wedi dweud ar y dechrau? A beth yw'r gwahaniaeth felly? Ges di naw. Da, da iawn, be amdano ti?

Ti'n cofio? 28. Be di'r gwahaniaeth felly? Da, um, tri.
Na, pedwar. Pedwar. Tro mae flamingos, da chi'n mynd i orfod rhewi mewn siap gymnasteg os dyn nhw'n dal chi. Da chi'n rhewi o am hanner wyth a diodau o eiliadau. Be di... Da iawn, chwech eiliad, wedyn da chi'n cario ymlaen. Tro yma, yr amser Mae'n mynd i fod yn hanner 40, adio deg, adio pump, 35. Barod Flamingos, ffwrdd â chi. Kangaroos yn barod, go Kangaroos! Dal eich siap, gymnasteg, gwn i weld tyndra yn y siap, da iawn. Chwech eira. Da iawn, da iawn, dal i fynd. Cadw fewn fan hyn, cadw fe fewn, dyna ni, da iawn. Deg, naw, wyth, saith, chwech, pimp, 4, 3, 2, 1. Kangaroos yna? Fain gys di? Chwech, beth ti'n ei dweud o'r blaen? Felly, ti'n ei curod y darged eto? Gys di gymaint o tro diwetha? Mwy neu llai? Llai, be amdano ti? Mwy neu llai? Mwy. Da iawn ti, be amdano ti? Mwy! A be amdano ti? Ardderchog. Reit rwan, cerddwch unrhyw ffordd da chi eisiau, cerddwch. Ond da ni'n cael Na, unrhyw ffordd da chi eisiau, cerdded unrhyw ffordd da chi eisiau. O, oh, stop! Mae gen i ni Mr Cysglyd fan hyn. Symwch fel Mr Cysglyd. Pa fi symud fel Mr Cysglyd? Cofiwch, os ydych chi'n teimlo'n gynesach rwan, gewch chi tynnu'ch cotiau i ffwrdd. Ydych chi'n gallu bod yn Mister Cysglyd Cyflym hefyd? Byddwch yn Mister Cysglyd Cyflym. Da iawn, ti, ti'n gweithio'n galed felly, da iawn. A stop! Cerddwch rwan fel bod chi'n eich hoff raglen deledu. Ffwrdd â chi, eich hoff raglen deledu. Dal i fynd. Dwi ddim eisiau ti'n edrych, Evan. Dwi ddim eisiau ti'n edrych. Diolch. Hoff raglen deledu, ffwrdd â chi. Hoff ffilm te. O, unrhyw ffordd ti eisiau felly. A rwan grewch o wisg eich cefn ar eich hoff raglen teledu, wisg eich cefn! Iawn. Dwi eisiau cyflwyno yn sgil cynta ni heddiw, cofiwch, hwn di'r hŵp cymorth, Os dych chi angen yn ystod y sesiwn Luke, dim rwan, Luke, yn ystod y sesiwn, fe gewch chi ddod i fan hyn, cymryd cipolwg sydyn, a wedyn cario mlaen. Da ni'n mynd i wneud sgil symud heddiw o'r enw llamu. Ond mae llamu'n golygu bod angen dipyn o ganolbwyntio oherwydd ydych chi'n symud breichiau a coesau sydd gwrthwyneb i'w gilydd. Felly, mi the goes dde'n symud ar braich chwith. Coes chwith a braich dde. Cyn iddyn ni fynd at syllamu llawn, da ni'n mynd i ymarfer trwy marcio gynta. Felly, pawb i ymarfer braich chwith coes dde. Llawe a goes chwith. Ymarfer hwnna, ffwrdd â chi.
Da iawn. Da iawn, fydd eitha e helpu da ffleta di, dwi'n siŵr.
Da yn ti, dal i fynd.
Ydych chi'n gallu cyflymu o rwan, cyflymu o. Cofiwch, breichiau a coesau gwrthwyneb. A stop! Ew, stopio da Sophia, da iawn. Gawn ni weld rwan te os da chi'n gallu ymestyn o allan chydig. Felly o'r marcio, da ni'n datblygu rwan at y llamu. Na i arddangos i chi, wedyn fe gewch chi gyfle i ymarfer. Coes chwith, braich dde, a da ni'n llamu'n bell o'n. Drychwch, dwi'n mynd fanna. Triwch hwnna, ffwr â chi! Da iawn, Joshua! Top tips, cadw'r pen yn llonydd i helpu efo'r cydbwysedd. Da iawn. Harry'n cadw cydbwysedd yn dda fanna, da iawn ti, Harry. Dychmygwch bod chi yn Gulliver rwan, a dych chi wrth gwrs wedi cyrraedd Lilliput Land. Dwi eisiau chi rwan llamu, dychmygwch da chi wedi cael eich gadael yn rhydd o'r rhaffe a da chi angen llamu dros y prif ddinas i gyd. Chi di Gulliver, ffwrdd â chi. Da iawn. Cofiwch, da chi'n gawr i gymharu efo bobl Lilliput yn dydach. Da iawn. Da iawn si Seren, ardderchog. Be na i, ie, na i, gyf, na i gyflymu um, yr, yr llamu rwan, a wedyn beth wneud ddigwydd ydy fydden nhw wedi mewn cyd-destun gwahanol, a fydden nhw wedi dechrau cyflymu. So na i ddechrau newid nhw rwan. Rwan, mae y rhyfel efo'r ynys drws nesa wedi dechre, felly 'da ni'n gor'o' rhybuddio pawb yn Lilliput sy'n golygu bo' raid i chi symud yn gynt rwan. Pwy sy'n gallu llamu yn gynt rwan? Llamu yn gynt, ffwrdd â chi! Rhybuddiwch y bobl 'na cadwch i fewn yn yr ardal gweithio, diolch. Swingiwch y breichiau yna, da ni isio rhybuddio'r bobl, cofiwch! Da chi, Gulliver a bobl Lilliput wedi mynd draw i'r ynys drws nesa. Ond da chi di sleifio yna! Peidiwch â gadael i bobl yr ynys glywed chi, felly da chi angen sleifio rwan a llamu yn dawel. Llamu tawel, ffwrdd â chi. Da iawn. Ah, stop! Da chi dal angen sleifio'n dawel, ond mae yna bobl yn dechrau sylwi bod chi yma, a fy nhw'n trio dal eich coesau chi. Felly mae angen llamu rwan yn dawel ac yn i gamogam hefyd, i gamogam hefyd, ffwrdd â chi. Dwylo i helpu cydbwyso, da iawn.

Felly mae rhaid i chi symud ar lefel isel. Ond! Hei, aros! Hei, aros! Mae Gulliver yn dod ar eich hôl chi. Os da chi'n cael eich dal, mae rhaid i chi rewi am chwarter 16 o eiliadau. Be di chwarter 16? Dim cweit. Chwarter, da ni'n haneru a wedyn haneru eto. Chwarter 16, pedwar, da iawn Sophia. Felly, da chi'n rhewi am bedwar, wedyn yn cario mlaen. Ond dwi ond yn mynd i roed hanner 40 o eiliadau. 20, da iawn. Faint ti'n meddwl gei di? Faint gei di? 25, faint gei di? 15, faint gei di? Felly mae Gulliver ar ei ffordd. Pobl yr ynys yn symud ar lefel isel, lefel isel. Os dych chi angen i dal nhw, dych chi'n llamu, dych chi'n llamu fel Gulliver. Barod, ffwrdd â chi! Llamu fel Gulliver, na Oliver! Da iawn Oliver, na well. Ie, yeah, dim switcho, cofia. Rhewi y siap a cario ymlaen. Da iawn Seren, dal i fynd.
Rhaid i ni ysgol gyda'r mwy,

Faint ges di? A beth sy'n ei dweud ar y dechrau? O, gwahaniaeth felly? Deg o wahaniaeth. Faint ges di? Ti'n cofio? Chwech. A beth sy'n ei dweud ar y dechrau? O, ti'n gallu gweithio y gwahaniaeth allan? Rwy'n gallu helpu? Gwahaniaeth rhwng 6 a 26? 20, da iawn. Thomas, be ges di? Am faint oedd ti wedi dweud ar y dechrau? Is di hitio dy darged yn union felly, da iawn ti. A be amdano ti? Am be oedd ti wedi dweud ar y dechrau? 20, a be di'r gwahaniaeth felly? Iawn te! Pobl yr ynys! Trwy ryw wyrth a hyd a lledrith, da chi wedi tyfu rwan, felly gewch eich lefel chi godi. Dachio, ond 'da ni'n mynd i dwblu yr amser rwan, felly be' 'di'r amser? Barod Gullivers? Da chi ar lefel uwch rwan, da chi'n llamu, da chi'n barod? Go Gulliver! Pobl yr ynys di tyfu, mae'n mynd yn anoddach rwan. Defnyddio heina i wthio ti, heina i wthio, gwthio, gwthio. Da iawn. Da iawn. Gynnon ni amrywiaeth o symudiadau yma. Mae yna rhein ochr gamu, rhei yn rhedeg, da iawn. Dal i fynd, Gullivers. Peidiwch â stopio, dal i fynd. Cadw yn yr rhan gweithio. Diolch, Tyler. Dal i fynd.
Os ydyn nhw'n gynnes. Ie, that's got finished when the beat's in. Cyn i mi alw'r gylifys yn ôl, pwy sy'n eisiau tynnu ei cot i ffwrdd? Gewch chi wneud a chroeso. Tynnwch gôt os da chi eisiau. Dewch yn ôl! Nes di gyrraedd y sgwr o'r blaen? Neu oedd y ti'n is neu yn uwch? Is neu uwch? Yn uwch, da iawn ti. Be amdano ti? Oedd y ti'n is neu uwch? Uwch. Uwch, beth amdano ti? Uwch. Uwch ar y ferchog. A beth amdano ti? Yn uwch hefyd. Llongyfarchiadau. Da iawn. Dwi wedi cael unrhyw gael. Mae'n amser rwan i ni gyflwyno chydig o offer. Da ni'n mynd i arafu cyfradd y guriad y galon i lawr, a da chi'n mynd i weithio chydig o gryfder. Ond yn gyntaf, be dwi eisiau chi wneud ydy symud o gwmpas, a mi fydda i'n dewis rwy'n i helpu fi roed yr offer allan. Hoffwn i chi symud. Fel bo chi yn y jwngl fel eich hoff anifail os gwelwch yn dda. Ffwrdd â chi. Hoff anifail gei di ddewis, dwi'm yn meindio! Evie, tyd di helpu. Luke, tyd di helpu. Sophia, nei di helpu hefyd, ac Abigail, dewch i helpu. Cariwch chi mlaen. Reit, tra mae'r plant yn gweithio, da ni'n mynd i roed offer allan, ond i bwy da ni'n rhoed offer? Pobl sy'n ddiddorol.
Pobl sy'n symud mewn ffordd diddorol. Da iawn chi, felly, dewch efo fi. Reit, barod? Cofiwch, efallai fydd dim digon i bawb, ond mi wna i nôl y peli bach hefyd. O, oh, stop! Mae Gareth di bod yn ddewr iawn, mae di roi di ddwylo lawr, ond sut oedd y ti'n symud fanna, Gareth? Pa nifel oedd y ti? Teigr! Gawn ni weld y teigrod yn y dosbarth. Da iawn. Os da chi'n derbyn pel, gafaelwch yn ymon dyn, dyn iawn os gwelwch yn dda. Dyn, dyn iawn. Fi rai ti addasu y ffordd rwy ti'n symud. Symudwch rwan fel bod chi'n ganol storm ofnadwy. Ffwrdd â chi, da chi'n ganol storm ofnadwy. Dyna ni, na nôl y rei bach hefyd gen o, rhag ond bod ni'n rhedeg allan o rheina, ie? Da iawn. Cofiwch, plant sydd yn symud mewn ffordd diddorol, gewch chi roed offer iddyn nhw. Sut wedi gofyn chi ddal y bel, Harry? Just i atgoffa pawb, sut da ni'n dal o? Yda ni'n taflu o? Da iawn, diolch i ti am atgoffa ni. Dal i chi fynd tro yma, newch chi symud fel bod chi'n trio dal y fan hufen iâ cyn iddo fo yrru ffwrdd. Da chi angen dal y fan hufen iâ ffwrdd â chi. A ti'n ti gweld yr un un cymeriadau sy'n just wrth i bod yn saflu neu wneud creepy yppies neu rhywbeth. Mae'n reit ddiddorol gweld, rili. Ac os ti'n cychwyn o'r meithrin, yna

Rwy'n heb bêl. Reit, dwi eisiau chi'n gwasgu o'n dyn. Dychmygwch bod yna fferins tu fewn. Dych chi'n mynd i drio gwasgu o allan, ond newch chi ffeindio lle gwag os gwelwch dda. Maen nhw yna, dwi'n gaddo. Reit, Gwasgu'n dynn, 'da ni'n mynd i weithio ar cryfder eich cyhyrau rŵan. Breichiau'n syth yn eich blaen a gwasgu os gwelwch yn dda. Gwasgu uwch eich pen. I'r ochr. Ochr arall, gwasgu mor dynn â phosib, do'n i isio'r fairings 'na allan. A nôl i'r tu blaen. Be' oedd y sgil arbennig nathoch chi sesiwn tebyg i hwn tro dwytha, nathoch chi be', Evan? Cyn hynny. Oeddech chi'n sefyll ar be'? Un droed. Un droed, diolch Evie, mae Evie'n dangos. Pawb i drio rŵan, 'dan ni'n mynd i ymarfer y cydbwyso. Top tips? Da ni angen cadw'r pen yn llonydd. A be da ni'n edrych arno fo? Da chi'n cofio? Pobl eraill. Dyma bobl eraill. Lle da ni'n edrych? Syth o'n blaenau. Syth yn yn blaenau a cadw'r pen mor llonydd â phosib. Rwan, da ni'n mynd i geisio'r gwasgu eto'n tro yma, cynnal cydbwysedd. Thomas, dyna ti, da iawn, cadw hwnna os fedri di. Mae'n anodd. Gwasgu i'r ochr. Pen yn llonydd, ochr arall. A rwan yn eitha anodd, dych chi'n mynd tu ôl eich cefn rwan ac ymestyn y breichiau allan. Da iawn Tegan. Dal hwnna sfedri di, da iawn ti. Ac ymlaciwch. Gown ni weld pa mor gryf di'ch coesau chi rwan. Dych chi'n barod? Ie, dwi'n cofio.
Ti'n cofio be nathon ni o'r blaen? Reit, dych chi'n mynd i osod y bel yn fan hyn. Cynnal y cydbwysedd. Plant efo'r pil bach, ella chydig yn anoddach i chi. Pwy sy'n gallu cynnal y cydbwysedd? Top tip tro yma, rwan bod eich breichiau'n rhydd, defnyddiwch o allan fel hyn. Ag newid goes. Tybed pwy sydd yn gallu newid goes heb i'r bel syrthio. Mae hwn yn anodd. Da iawn, Luke. Pa fi drio? 1, 2, 3. O, Mr Owen yn cael trafferth hefyd. O, just. Da iawn. Ac ymlaciwch. Dwi wedi neud o! Da ni'n mynd i weithio ar cryfder y cyhyrau. Eich quads, eich quadriceps, ych chi'n barod? Da ni'n mynd i fynd fel hyn. Dwchwch arno fi gynta i chi gael arweiniad. Dwi'n mynd i lawr. Ond dydw i ddim eisiau'r bel syrthio. Dychmygwch na wy pasg ydi o. Dych chi'm eisiau'r wy pasg i dorri. Dal o. Da, Evie. Un, dau, tri, a nôl i fyny. Ymlaciwch. A trio eto. Barod? Newidiwch y goes tro yma. Un, dau, tri, lawr. Un, dau, tri, fyny. Ag eto, un, Dau, tri, lawr! Reit i lawr, reit i lawr! Da iawn Tyler, da iawn Joshua, gwych Joshua, a nôl i fyny. Da iawn, reit, eisteddwch rwan, efo'r bel rhwng eich traed. Reit, mae pobl Lilliput yn symud o'ch cwmpas chi gyd. Ond mae rhaid i chi adael nhw ddod o dan eich coesau. Felly, da chi'n barod? Da chi'n mynd i eistedd a codi y coesau chydig bach. Barod, un, dau, tri, fyny, a dal nhw. Mae bobl Lilliput yn dod o gwmpas, coesau syth, Tyler. Da iawn, Deian. Dal o fanna, Joshua. Da iawn, siap da. Ag i lawr. Reit, pobl Lilliputs yn tyfu rwan, felly mae rhaid i chi godi o'n uwch. Barod? Un, dau, tri, codi'n uwch, coesau syth. Dim mor uchel o hynny, Isaac. Fa- Fan'na ti isio Evan, fan'na. Dal o fan'na. Da iawn, da iawn Owen. Dal o, da iawn Ryan, dwylo fyny os fedri di. Ac i lawr. Tro ola rwan. Rhowch y bêl yn eich dwylo. Tu ôl i'ch cefn. A codi'r coesau hefyd. Barod? Codi coesau ond peidiwch â gadael y bêl gyffwr y llawr. Da iawn Gareth, mae hwnna'n dda Gareth, da iawn ti. Codo fo fyny Harry os fedri di, codi fyny. Da iawn, dal i fynd, dal i fynd, ag i lawr, da iawn. Reit, sefyll ar eich traed. Felly, da ni di arafu. Da ni di arafu cyfradd Curiad y Galon. Da eisiau dechrau codi o'n nôl i fyny rwan. Dyma beth da ni'n mynd i wneud. Da ni'n mynd i gysylltu y cardiau sgiliau at ei gilydd rwan. Dwi isio gweld yr llamu yn cyd-fynd efo'r bêl. Felly, drychwch ar hyn. Roedd y bêl i lawr. Chi'n cofio sut nathon ni gyflwyno y llamu? Oeddech chi'n gwneud marcio, yn doedd? Felly, da ni'n mynd i wneud chydig bach o Strictly Come Ball Dancing. Ia? Da ni'n mynd i ddawnsio efo'n bêl. Felly, edrychwch. Llaw chwith, coes dde. Mae hi'n mynd. Ac i'r nesa. Mae hyn. Ei ymarfer gynta, wedyn nhw'n i ddod â cyfyngiad amser i fel. Ti eisiau cadw'r byw mor llonydd a fedri di. Llonydd a fedri di. Da iawn. Felly, da chi newid o fel hyn. Da iawn. Pwy sy'n gallu cadw'r bel yn llon i ddiawn? Da iawn Tyler. Ar ferchog, da iawn Ryan Penlington fanna, da iawn ti. A sto. O, oh, mae'ch partner chi isio gwneud y waltz neu y cha-cha, felly mae angen chydig o gerddoriaeth.

Cydbwysa! Cydbwysa! Da iawn, da iawn, Isaac! Cydbwysa! Mae'r gerddoriaeth i stopio. Pwy sy'n gallu gwneud o'n gyflymach rwan, ond pan mae'r gerddoriaeth yn stopio tro yma, Cerwch i ffeindio pêl gwahanol. A sut dach chi'n meddwl dwi isio chi fynd at y bêl arall? Yn hopian. Yn hopian, da iawn, ie, hwnna'n union be ni'n meddwl Isaac, da iawn ti. Barod! Go! Dy dy ry dy dy dy dy! Dy dy ry dy dy... Cadw yn llonydd. Dy dy ry dy dy dy dy! Dy dy ry dy dym! Ffeindio un arall, ffeindio un arall. Cadw hein yn llonydd os fedrwch chi, osgoi nhw, da iawn. Barod, mae'r gerddoriaeth yn cyflymu rwan, da chi'n barod? Go! Ffeindio un arall, go, go, go, go! Ffeindio un arall, da iawn. Na i ddechrau'n araf.

Mae'n eich cicio rhain. Mae nhw angen aros yn cioni. Reit, tro ola rwan. Sgiliau cofio rwan. Pwy sy'n gallu mynd yn ôl at ei peil gwreiddio? A, ia, mewn munud, Hana. Mewn munud. Dawnsio gynta, ma' isio dawnsio gynta. Barod! Un, dau, tri! Dy dy ry dy dy dy dy! Dy dy ry dy dym! Cadwch y bel yn llonydd, da iawn! Dy dy ry dy dy dy dy! Dy dy ry dy dym! Pêl greiddiol, go! Sgiliau cofio, sgiliau cofio, pwy sy'n cofio? Da ni'n datblygu o rwan. Felly, da chi wedi cael yr llamu'n cysylltu. Mae o'n arwain ni at driblo. Felly, rwy'n i gynnig wrthau chydig o top tips. Felly, bod fi'n rhoi nhw gyd i chi, da chi'n gallu rhoi chydig o top tips i fi, Evan? Tu fewn y droed, da iawn. Yn, ydw i'n gwneud o fel hyn felly, Evan? Ydw i'n gwneud o'n galed? Na, Sut dwi'n mynd i wneud o? Ydw i'n gwneud rei bach neu rei caled? Bach. Rei bach, ac ysgam? Lle dylwn i fod yn edrych, Luke? Ar y diolch, dim digon i chi ddechrau, diolch. Lle, Luke, lle dwi'n edrych? Ar y... Ond, be dwi angen gwneud weithiau, I osgoi taro fewn i rywun. Be dwi'n gorfod neud? Weithie, wrth neud o, be dwi'n mynd i orfod gneud i osgoi taro fewn i rywun? Edrych i fyny ag ymlaen chydig bach. Ond, ydw i'n mynd i neud hyn? Gai fenthyg dy bêl di, Ryan? Ydw i'n mynd i neud hyn? Chi'n gweld? Ydw i'n mynd i neud hyn ac edrych i fyny trwy'r amser? Na! Neu fyddai'n colli rheolaeth. Felly, dwi'n edrych ar y bêl, Ond ambell waith cipo olwg i fyny neu'n siŵr bod fi ddim yn saro neb. Cerwch am dro efo eich partner dawnsio felly, ffwrdd â chi. Yn fach Isaac, Isaac yn fach, yn fach, da iawn. Neis iawn Deian, cofio cipo olwg sydyn i fyny neu'n siŵr bod ti'm yn saro neb. Ia, gan amrywio'r... A maen nhw'n dechrau alw fi hefyd.

A fedrwch chi mewn cyfnod byr o amser. Felly, os dwi'n mynd i ddeutho chi, dwi eisie mewn hanner 20, be di hanner 20? Deg. Sawl gwaith fedrwch chi daro fo nôl a mlaen? Gobeithio wneith hynny roi'r hwb i chi i beidio taro fo'n rhy galed. Felly, os dwi'n mynd i daro fel hyn, ydw i'n mynd i wneud llawer o gyffyrddiadau. Ond os dwi'n mynd fel hyn, bam, bam, bam, bam. Iawn, os dwi'n gwneud hynny, ydw i'n mynd i gael mwy? Felly, deg eiliad yn dechrau. Go! Da iawn, mai fedrwch chi wneud tap, tap, tap, tap, tap. Plygu pengliniau i helpu chi. Tap, da iawn, Sophia, mae hwnna'n dda. Da iawn ti. A da iawn ti am roi dy gôt yn ôl ymlaen hefyd os ydych ti'n teimlo'n oer. Da iawn ti, ardderchog. A stop! Reit, cerwch am dro eto, ond tro yma, dwi'n mynd i roi ychydig o rwystrau yn y ffordd rwan, felly da chi'n mynd i orfod mynd o gwmpas y rhwystrau yna hefyd. Iawn? Felly cerwch am dro, a da ni'n mynd i roi rhwystrau allan. Dal i fynd. Tu fewn y troed, da iawn chi. Gawn ni weld. Wps. Ceisiwch osgoi y rhwystrau. Dychmygwch bod nhw'n wrthwynebwyr yn trio taclo chi. Cadw o'n agos, Evan. Bysa ni wedi cael dy daclo erbyn hyn yn bysa? Cadw o'n agos. Da iawn. Pêl o dan eich trwy. Iawn. Be am i ni ymestyn, os da chi'n teimlo'n hyderus, Gawn ni weld sut ydych chi'n ei hyn, ga i fenthyg dy bêl di Gareth? Dwi'n mynd i fod yn gweithio fel arfer ar tu fewn y droed. Ond be am i rei na chi geisio mynd tu allan hefyd, tu fewn, tu allan, tu fewn, tu allan y droed, tu fewn, tu allan a hefyd, triwch hwnna, ffwrdd â chi! Dwi'n meddwl mae gen i bêl-droedwyr reit dda yma, so dwi'n meddwl swn i'n ymestyn nhw.

Be am ni drio felly te? Dwi isio chi fynd i fewn i grwpiau o... Pedwar. Pedwar rhannu dau. Da iawn. Ffwrdd chi te? Chi'n chi'n neud o? Tybed os gennym ni eilrif i fedru wneud o, dwi'n yn hollol siŵr. Gwni ni weld Tegan fanna. Thomas, ti di'r un sydd dros ben efallai, ie? Na, um, Tyler, efo, efo Thomas fan hyn, neu Dei, efo Deian, ie? Yeah? Dyna ti. Reit, rhowch rhif un a rhowch rhif dau. Reit. Rhif 1, pel yn eich dwylo. Rhif 2, pel o dan eich troed. Da chi'n mynd i symud o amgylch yr ardal gweithio? am amser penodol. Rhif un, chi sydd yn dal, da chi mynd i fod yn llamu o gwmpas, ond gwyliwch y gwrthwynebwyr fan hyn. Felly, da chi'n mynd i fod yn llamu, gwyliwch am yr plant eraill o'ch cwmpas chi hefyd. Dau, da chi'n mynd i fod yn dal i ddriblo. Ond pan fydda i'n gweiddi swop, Mae angen i chi newid pêl drosodd, a wedyn bydd y person mi oedd yn cario yn mynd i fod yn driblo, person oedd yn driblo Luke, Evan, yn mynd i fod yn newid drosodd fel yna, ia? Felly person sy'n driblo, bydd y chi yn mynd ac yn llamu ar ôl y tro cynta, a wedyn bydd y person oedd yn llamu, bydd y chi'n driblo nesa. Barod? Ffwrdd â chi! Bobi ddim yma. Iawn, be' am iddo ti, na i neud, newn ni neud e efo'n gilydd, iawn? Felly na i nôl pêl hefyd, ia? Rei, be' am i ti driblo gynta a na i llamu, ia? Dal i chi fynd! Dal o'n dyn, Oliver, da ni'n llamu efo'r bêl, cofiwch. Da, o, da iawn. Osgoi y cone, osgoi eich gilydd, da iawn, Tyler. Barod! Swap! Felly ffeindio partner. Da ni swapio pel, a dwi wedyn rwan yn driblo. Cadw yn agos, Harry. Pengliniau di plygu. Da iawn. Da iawn, da iawn. Dal i fynd. Barod! A swap! Dew, ffindiwch eich partner a cari ymlaen. Da iawn. Rei sy'n llamu, pa mor bell fedrwch chi llamu? Ti'n chwynd yn bell? Da iawn. So... A swapio peli, da iawn. Ffwrdd â ni! A swap am y tro ola, ydych chi'n barod? Barod! Swap! Da iawn, dal i ddim. Iawn, rhaid chi ddod yn agosach at eich gilydd hogen, agosach. Da iawn, camu'n bell, camu'n bell, da iawn Harry. Da iawn. A stop! Da iawn. Hwn di'r rhan ola rwan. Dyma be da chi'n mynd i wneud. Da chi'n gweld bod na gonau o gwmpas. I fi gyd i gael y pêl yma genna i. Mae yna gone o gwmpas. Dwi eisiau chi yn driblo ac yn ceisio mynd o amgylch gymaint o gonau a phosib. Ond dwi ond yn mynd i roi Hanner munud, tynnu deg. Be di hwnna, hanner munud, tynnu deg? Adio 30. 50 o eiliadau. Cadwch sgôr. Sawl cwm fedrwch chi fynd o'i amgylch a cyfrwch? Na i adael chi am rwan i fynd rownd yr un un, iawn. Ond, paid â aros arno fo Oliver, neu eisiau bod ti'n symud. Barod! Cari ymlaen. Cari ymlaen, please. Cari ymlaen. Diolch. Peli, si. Felly driblo gymaint a fedrwch chi, o amgylch gymaint o gonau a phosib. Cadw o'n agos, Harry. Pengliniau di plygu. Cadw o'n agos. Cyfrwch y conau. Gwyliwch bobl o'ch gwmpas chi. Cipo olwg i fyny ambell waith. Da iawn Ryan. Da iawn Tyler, ti'n cadw dy sgôr fanna, da iawn ti. Cyfrwch sawl cylon da chi'n mynd o'i amgylch. Cadw'r bel yn agos. Tap, tap, tap, tap, tap. Dal i fynd. Dal i fynd. Hanner 30 o eiliadau ar ôl.

Do, mae hwnna'n rhywbeth sydd wedi datblygu yn eitha da wrth wneud rhain, dwi'n meddwl. Mae hwnna'n un o'r buddion dwi'n teimlo o gynnal sesiynau fel hyn, dwi'n dwi teimlo da. Ond mae'n sawl falle sy'n dweud pethau yn y lai fan hyn, a digwydd amser chwarae o'r heddlu dyn nhw'n ei dweud yn hyn. Mae defnydd o, o, o wagle yn dod llawer, llawer gwell yn ystod rhain, ynddo. Troed, troed ar ben y bel. Pwy gurodd? O, iawn, gwneud o. Pwy gurodd dwbl wyth o gonau? Be ges ti, Sir Harry? Waw, oce, okay, te, be am i ni ddal i fynd, te? Pwy gurodd dwbl deuddeg? Be di dwbl 12? 24, ydy rhywun di curo hwnnw? Da ia, ydy rhywun... Does bosib bod neb di curo dwbl 15. Bob o bach. O, oh, dim cweith, Saki. Rwy'n di cygys di dobl 15? 31, waw, da iawn. Rei, grandewch, i orffen, gown ni wneud o hyd yn oed anodd a'ch fyth rwan. Da chi rwan yn mynd i fod yn ceisio driblo, ond cerwch wisg eich cefn rwan. Sawl côn medrwch chi wneud rwan? A dwi am roed O ran amser, be di deg lliosi tri? Adio wyth. Adio dau. Barod? Wisg eich cefn. Tro ma, lle sydd yn bwysig i chi edrych tro ma? Da iawn, Tegan. Dangos di, Tegan, lle ti fod i edrych. Tu ôl weithiau hefyd. Da iawn. Ffwr â chi. Driblo wisg eich cefn, so cadw yn agos Trystan, a symud wisg dy gefn, mae hwn yn anoddach yn dydi? Da iawn Lacey, dal i fynd, ti'n neud yn dda, da iawn.
Dwi'n meddwl dwi jyst yn trio cael yr, yr, yr amrywiaeth o fewn y sgil os dyn ni jyst yn gofyn iddyn nhw ddriblo. yn gyson trwy'r sesiwn yn mynd mewn un cyfeiriad. Ella mae'r diddordeb yn slipio, ond efo hwn mae'r cadw cymhelliant i fyny, gwthio'r sialens efallai hefyd. So, gobeithio bod hwnna'n mynd i ddatblygu'r sgil yn gyflawn wedyn, gobeithio. Dal i fynd, wisg y cefn, dal i fynd Ryan, gosod i di fynd yn ôl. Mae ymyrryd jyst am eiliad, top tip! Wrth symud yn ôl, yn lle bod chi'n neud tap tap, roliwch yn ôl fel hyn. Rolio. Mae'n mynd yn ôl felly at y dawnsio, yn dydi? Troed ar ben. Dy dy dy dy dy. Ia, dych chi'n rolio yn ôl fel 'na. Barod, go! Rolio bach, da iawn chi. Rôl, rôl, da iawn Harri, cadw'r pengliniau di plygu, da iawn ti. Da Deian, dal ati rolio yn ôl, da iawn. Cofiwch gymryd cipolwg tu ôl i chi. Da iawn Seren, mae hwnna'n dda. Da iawn ti. Da ti, gyn dal i fynd. Rolio, rolio, rolio. Da iawn. Da, dal i fynd, dal i fynd. Cadw yn agos, cadw yn agos. Da iawn, Pau! Pau felly i sefyll a bel o dan eich troi. Wrth fynd wisg eich cefn, dyma rhywun yn curo dwbl deg o gwbl. O, da iawn. Be ges di? Ugen, yn union ugen, ie? Da iawn, be amdano ti? 22. Joshua, be amdano ti? 16, ond dim cweit dwbl deg felly, dim cweit. Be amdano ti, Tristan? Waw, da iawn. Reit, dwi ddod lan. 42 a ti e. Troed ar ben y bel. A llygyd arna i. Sesiwn prysur dros ben. Be oedd eich sgil symud cyntaf heddiw? Be oedd y sgil symud cyntaf? Be oeddwn ni'n galw o? Doedd ddim yn hopian heddiw nag oedd, nathon ni adolygu hopian. Ti'n cofio Sophia? Llamu, da iawn Sophia. Llamu. Mi nathon ni adolygu ar sgil cryfder a be oedd o heddiw? Oeddech chi'n cyd... Bwyso. Cydbwyso ar un droed, da iawn. A be am eich sgil pêl chi heddiw? Be nathoch chi? Driblo. Driblo, da iawn. Yn sydyn te, pwy sy'n gallu adrodd yn ôl chydig o'r top tips da chi angen cofio wrth wneud rhai o'r symudiadau gwahanol? I driblo, cwffio tu mewn y tro. O reit, felly wrth ddriblo, Cyffyrddiadau tu fewn y droed, unrhyw syniadau eraill? Um, pan ti'n gwneud driblo, ti ddim bod i gwneud hynna neu beth ti ddim dim, cael. Dim taro'n rhy galed, da iawn. Oh. Unrhyw top tips eraill? Dychmygwch bod chi'n gorfod dysgu plant blwyddyn ni neu blwyddyn oh. dau sut ti'n neud o. Sut fysa chi'n dysgu nhw? Luke, be amdano ti? Pan ti'n mynd yn gwisgedyn, Da ni ddim yn mynd i fod na da ni'n mynd i fod na. Da ni'n rolio wrth fynd wisg yn cefn. Dyna ti, Luke, da iawn am gofio. A be am llamu? Pa ran o'r corff wneith helpu chi llamu yn bell?
Breichiau. Evan?
Llonydd. Breichiau'n helpu, da iawn. Pwy sy'n teimlo chydig yn boethach? Dwi'n gwybod bod y tymheredd yn eitha oer, ond llaw i fyny pwy sy'n teimlo'n boethach. Dipyn o ddwylo, da iawn. Lacey, ti'n gallu deud pam bod ni'n teimlo'n boethach? Da ni wedi bod yn rhedeg o gwmpas, da ni wedi bod yn gweithio'n galed. Felly, beth sy'n digwydd? Da ni wedi bod yn... Um, Gweithio. Galed.
Gweithio'n galed a gweithio be yn galed? Cyhyrau, da iawn. Pwy sy'n gallu teimlo bod nhw'n anadlu fel hyn? Ydych chi'n gwybod pam bod y corff yn trio neu hynny? Joshua, ti'n gwybod pam? Dwi'n meddwl dwi wedi clywed o'n hyn, be mae corff yn trio neud? Oxygen i fewn, da iawn. A be am y chwysu? Pam bod y corff yn chwysu? Da iawn i gwlio'r tymheredd i lawr oherwydd mae'r tymheredd wedi codi wrth iddo chi weithio'n galed. Da iawn pawb. Dyma be' nhw'n ei wneud. Yr plant oedd yn dosbarthu'r peli i sortio rheina allan. Pawb arall i nôl y cone, ond dewch yn ôl ato fi, da ni angen checio Efan hefyd. Felly Efan,

Ei, gwn i weld, gwn i weld, gwn i weld. Ydy o di curo i darged, dyna di'r cwestiwn. Reit, sy'n sydyn set, gwn i gloi ag cael Evan yma. Sut i yma, Evan? Peli, uh, peli bag, diolch. Mae roi do i ti wedyn, mae roi do wedyn, mae roi do wedyn. Reit, cymwch gam yn ôl, sgwelwch yna, da ni eisiau lle i anadlu yn does? Evan, beth ddudis di ar y dechrau? 220. Ni di rannu sawl cam da ni di wneud?
3,235. 3,000?
238! Mae hynny llawer mwy na dy darged, yn dydi? Ie. Rhowch glap iddo fo os gwelwch yn dda. Ww! Ond, ie, ond, os 'di Evan 'di cael hynny, be mae hynny'n ddeud amdanoch chi? Da ni wedi cael yr un un fath. Rhywbeth tebyg efalle? Ie, 2900!
Fei, be am chydig o turbo tal grynu rwan?

Evan, ti eisiau gwybod rhywbeth arall? Ti wedi teithio, nhw'n ni drafod hwnnw yn y sesiwn nesaf, ond drycha faint o ti wedi teithio heddi. 2.4 km. Ti'n medru newid o'r rhwng. Newydd gofio ar y diwedd.
Diolch yn fawr Tom. Croeso. Oes honna'n wers wefreiddiol. O'n i 'di dod yma heddiw meddwl fysa ti'n cychwyn y wers a wedyn fysa ti'n gofyn wrtha i, o Meg, ti di mewn i fan hyn, neu dy roed cymorth fi. Na ti'n mynd angen i yma heddiw. Nes, nes i'n byd, Tom, nes i'n byd, wneud gaethon ni sgwrs, wnaethon ni drafod amball i beth, ond oedda ti mor gyffyrdd mor gyffyrddus, oedd ati mor hyderus, um, oedd o'n wych i weld oh, uh, y datblygiad, a oedd yn bleser i mi gael bod yma heddiw. Be oedd dy fwriadau dysgu disgwyliedig di'r was? Wel, fel ni'n dweud um, cyn y sesiwn oedd gallu selio ar y tri cerdyn gwahanol. Bo ni efo cerdyn symud, yr cerdyn rheoli corff ac y, y trafod a trin. Ac y gobaith wedyn oedd bod nhw yn gallu gwneud yr, yr llamu yn llwyddiannus ac yr cydbwyso ag y driblau efo'r traed. Felly mi o'n i isio nhw fedru perfformio bob un o heina i, i lefel priodol i bob unigolyn. A oeddet ti'n hapus bod nhw wedi cyflawni hynny? Do, dwi'n meddwl oedd, oedd pawb wedi bod um, o, pawb ar ei gorau, ni'n teimlo, mi oedd pawb ar dasg ag pawb wedi gallu cael y cyfle i ymarfer y sgil, fel o'n i'n dweud, i, i lefel penodol nhw o'i gallu. Oedd rei plant wedi dod allan heb gôt, ond na rei plant wedi dod allan efo côt. I dewis nhw oedd hynny? Ie, dewis nhw. Mi nes i ddeuthu nhw, um, yn sicr maen nhw angen un haen ychwanegol, felly yn sicr, mm. chi'n gwisgo siwmper neu côt, a wedyn nes i adael iddyn nhw ddewis yn hynny o beth. A ni licio ffordd yn ystod y wers, Ond na'r un dechrau tynnu, nath na un hogyn dynnu i grys chwys, nath na blant eraill tynnu i, i cotiau hefyd. Wedyn, o'n i'n meddwl bod hynny'n reit neis, bod, bod, bod nhw'n neud y penderfyniad sut oedden nhw'n teimlo, sut oedd eu corff nhw'n ymateb. Oedda ti di meithrin hynny yn nhw? Do, o'n i'n deutha nhw os oedden nhw'n teimlo'n gyfforddus a bod nhw eisiau tynnu cwls neu siwmpar i ffwr, o'n i'n dweud bod nhw'n cael gwneud hynny â chroeso, ac o'n i'n pwysleisio iddyn nhw bod fod dim byd yn anghywir yn hynny ond bod o'n arwydd bod nhw yn gweithio'n galed a bod eu cyrff nhw'n gweithio a maen nhw'n cynhesu ac o'n i'n hybu yr ffaith bod nhw yn gweithio'n galed ac os nhw eisiau tynnu o ffwrdd bod croeso iddyn nhw pan o'n i'n siarad cyn cychwyn y wers, o'n i'n meddwl, oce, okay, sut ti'n mynd i ddod â'r llefarydd i mewn? Mi weithiodd o'n, mi weithiodd o'n daclus iawn. A oeddet ti'n gofyn iddyn nhw disgrifio, a mi oedden nhw'n disgrifio. Oeddet ti'n targedu plant penodol i gael atebion? Dim, dim wir, na.
Um, da ni wedi bod yn gwneud gwaith ar ansoddeiriau yn barod, felly mi oedd o'n rhywbeth cyffredinol, rhywbeth o'n i'n disgwyl fysa pawb yn gallu cynnig i mi. O ran, wrth gwrs, lefel yr ansoddeiriau, dwi'n siŵr fysa ni wedi cael rhai gwell gan rhai unigolion, ond ar y cyfan mi oedd o'n rhywbeth cyffredinol, ro'n i eisiau i, i, i bawb ymgeisio ymateb iddo fo. A di'r themau yn, yn parhau? Bydd y themâu'n parhau, felly y gobaith ydy fod heddiw wedi bod yn chydig bach o gymorth tuag at efallai chydig o ysgrifennu creadigol fydd yn dod. Yym yr gwaith ar rhoi dansoddeiria am y Mimosa a elle neith o arwain at ysgrifennu dyddiadur neu ymson felly ma' 'na sgôp inni fedru fedru yym creu tasge o fewn y dosbarth fydd yn adeiladu'r be' 'da ni 'di neud heddiw. O'n i'n hoffi'r ffordd o't ti'n dod â rhifedd i mewn y gêm a bod nhw'n amcangyfrif a bod nhw'n cyfrif a bod nhw'n targedu yn, e, yn ym, ymgeisio i gyrraedd eu targed a wedyn yn deud wrtho chdi be oedd y gwahaniaeth a felly pan, er bod nhw'n chwarae gêm mi, mi oedd y rhifedd yn dal yn amlwg. Do, dwi'n meddwl mae'r ma plant yn mwynhau'r elfen gystadleuol yna ac Be dwi 'di sylwi ydi bron bod yr rywsut bod y mathemateg pen yn dod yn gynt oherwydd bod nhw mor awyddus, maen nhw, maen nhw yn yr, mae'r natur cystadleuol yna a mae'r mathemateg pen 'di dod reit sydyn a na, maen nhw 'di mwynhau hynny ynde. A pan ddath ti'n neud y gwaith symud, y gwaith iechyd ffitrwydd a lles, a mi oedden nhw yn weithgar, oedden nhw yn brysur, a oedd hi'n berffaith amlwg i mi oedd o'n i'n gweld nhw yn cynhesu fyny, felly oedda ti 'di cyrraedd egwyddorion cynhesu fyny. Ond nes i just cario mlaen wedyn yn do, achos mi oedd y cynnes i fyny ddim yn rhywbeth ar wahân, ond oedd o'n dod yn rhan o'r wers i gyd, ond on i licio ffordd oeddet ti wedi gwneud hynny. Yndi, dwi'n meddwl bod o'n um,
bwysig efo sesiynau fel hyn i beidio ystyried bod y cynnesu'n gorfod bod yn rhywbeth ar wahân. Yeah. Mae o'n rhywbeth sydd yn gallu plethu fewn yeah. i'r symud cyffredinol sydd yn mynd i fod yn y sesiwn. A os da ni'n gallu adeiladu nhw'n raddol i fyny fel yna, wedyn dyna, mae hynny'n gweithio allan yn dda. O'n i'n licio'r ffordd hefyd oeddet ti'n cael nhw i afael yn y bêl. Be oedd pwrpas hynny? Um, mae o...
Wel, mae yna ddwy reswm wir. Um, rheswm pennaf ydy ar gyfer hynny am ddisgyblaeth. Um, ag yn hynny o beth, disgyblaeth ar gyfer y dosbarth i gyd hefyd. Os fydra i gael nhw yn gwasgu ar y bêl, mae o'n hybu nhw i aros yn llonydd ag i wrando ag i fod yn, yn gwbl llonydd ag yn canolbwyntio. Ag os dwi'n dod ar rhywbeth i fewn fel gwasgwch y fferins allan o'r bêl neu dwi isio chi'n popio'r bêl, mae hynny'n rhoi rhyw fath o rhywbeth iddyn nhw ffocysu arno fo. Ac mae o'n datblygu chydig ar eu cryfder nhw hefyd, cryfder y breichiau, felly mae o'n um, mae o'n ddwy reswm efo'i gilydd wir. Wel, mi oedd disgyblaeth y bêl yn amlwg ac mi oedd y peli yn llonydd a mi oedd y plant yn nid yn union beth ti'n neud. O'n i'n sylwi pan dda ti'n neud y gwaith driblo fod hel, ond oedd rei o'r plant yn ddawnus iawn. Sut nes di ymestyn y rei dawnus? Um, nes i benderfynu yn ystod y sesiwn oherwydd o'n i'n gweld rhai oedd yn, yn ymdopi'n dda ac yn gallu gwneud y sgil yn ddidrafferth. Nes i benderfynu ymestyn a gofyn iddyn nhw efallai ddefnyddio tu allan y droed hefyd. Felly, ar y dechrau, defnyddio jyst y tu fewn, ond nes i benderfynu, wel, i'r rhei hyderus, be am i chi geisio defnyddio tu allan a tu fewn y droed hefyd. Wyt ti'n mynd i gario ymlaen efo fo? O, yn sicr, yn sicr. Dwi'n teimlo bod o'n gynllun, o, mae, mae o'n arloesol wir. Dwi'n teimlo mae o'n yn rhywbeth sydd yn mynd i ddatblygu ar sgiliau plant um, drwy gydol yr ysgol a dwi'n gobeithio mi wneith o hybu um, agwedd o gadw'n actif, bod plant yn mwynhau gweithgarwch corfforol a dwi'n dwi'n gobeithio mi fydd o'n rhywbeth nhw'n ni barhau am, am flynyddoedd i ddod gobeithio. Dwi'n meddwl bod yn paratoi plentyn ar gyfer y byd sydd tu allan. Dwi'n meddwl bod yn paratoi plentyn am fywyd. Mae yna sgiliau cerdded yma sydd yn eithriadol o bwysig. Wnest ti wneud dosgo, wnest ti wneud cydbwysedd, wnest ti wneud cryfder heddiw. Mae'r rhein yn sgiliau bywyd, dim jyst sgiliau addysg gorfforol. A dwi'n meddwl bod be wyt ti 'di ddangos heddiw er lles y plentyn, y plant i gyd yn gyfan gwbl, a maen nhw wedi mwynhau y sesiwn, a maen nhw, os ydyn nhw'n mynd i gario ymlaen i weithredu, yna maen nhw'n mynd i gael bywyd iach. Wel, mae 'di bod yn bleser a mae 'di bod yn fraint i weithio efo chdi, Tom. O, diolch yn fawr iawn. A sgen i'm byd mond